Уырызмӕджы фӕстаг фосы конд. Базӕронд ис тынг Нарты Уырызмӕг, басасти йӕ тых. Нал цыдис стӕры, нал ӕй фарстой зондӕй Нарты фӕсивӕд. Фӕцис-иу Нарты хъал фӕсивӕды хсӕн хӕхӕмтӕ дӕр худгӕ чи кодта, ницуал пайда нын у, зӕгъгӕ. Райсомӕй-иу рацыдис ныхасмӕ, ӕмӕ-иу йӕ бон-хьом арвыста адӕммӕ хъус, йӕ кастис-иу куыд ӕхстой фатӕй Нарты фӕсивӕд, ӕмӕ-иу ӕрлӕууыдысты йӕ лӕппуйы бонтӕ йӕ зӕрдыл, ӕмӕ та-иу изӕрын къардӕй бацыдис йӕ хӕдзармӕ. Ӕй-джиди исхуымӕ фосы конды фӕуы, загъта иу хатт Уырызмӕг, ӕмӕ рацыди Нарты стыр ныхасмӕ. Ныхасы бадтысты Нарты фӕсивӕд ӕмӕ сӕм дзуры: Мӕ чысылӕй мӕ зӕронды бон мӕ зонд никуы бахӕлӕг кодтон. Ныр базӕронд дӕн ӕмӕ уын мӕ зӕронд сӕр фыдӕбон йеддӕмӕ ницӕмӕнуал бӕззы. Мӕнӕй уын ницуал пайда ис. Райсом мын стырӕнгом чырын саразут, ом мын ӕвӕрут ӕмӕ мӕ фурды баппарут. Мӕнӕн Нарты уӕлмӕрдты нӕй ныгӕнӕн. Фӕсивӕдӕй иутӕ загътой, нӕ зондамонӕг Уырызмӕг нӕ уӕле куы нуал уа, уӕд цырнӕн ницы бакӕндзыстӕм. Иннӕтӕ загътой, базӕронд ис ӕмӕ нӕ ницӕмӕнуал хъӕуы. Фӕлӕ йын уӕддӕр йӕ фӕнд сӕххӕст кӕныныл не сразы сты, йӕ коммӕ нӕ бакастысты. Уӕд та сӕм рацыдис Уырызмӕг дыккаг изӕр дӕр мӕ та сын зӕгъы, цӕмӕн мӕ фыдӕбонӕй марут, саразут мын чырын, ӕмӕ мӕ фурды баппарут. Гӕнӕн куы нӕуал уыди, уӕд сразы сты фӕсивӕд, ӕмӕ ӕртыккаг бон сарӕзтой йӕ гъӕу чырын ӕмӕ йӕ фурды былмӕ ныххастой ӕмӕ дзы Уырызмӕджы нывӕрдтой. Нывӕрдтой йын йемӕ хӕринагдӕр къуыриваг, ӕнгомӕй ныхгӕдтой ӕмӕ йӕ афтӕмӕй фурды баппӕрстой. Фурд чырыны йӕ сӕрыл систа ӕмӕ йӕ ласынтӕ байдыдта. Цасӕй фӕласта, чи зоны, фӕлӕ йӕ иу хсӕв Сау денджызы лдар бӕхты дондарыны раппӕрста кӕронмӕ. Райсомӕй ӕлдары ххуырстытӕ бӕхтӕ раскъӕрдтой дондарынмӕ. Бӕхтӕ домӕмгӕрон нал цӕуынц, нӕ ххуырыд кӕнынц ӕмӕ фӕстӕмӕ лидзынмӕ фӕвӕййынц. Ай цы уа, зӕгъгӕ, базыдысты ххуырстытӕ хӕстӕгдӕр. Кӕсынц ӕмӕ дондарӕны чырын. Раппӕрстой чырын былмӕ, сыппӕрстой йын йӕ сӕрмӕ уынынц. Чырыны хуыссы зӕронд лӕг кӕрцы мидӕг. Фӕджих сты ххуырстытӕ, Сиуӕй цы диссаг у се рхаста. Ӕмӕ фӕрсынц Уырызмӕджы, цы дӕ цавӕр дӕ, цы хуыцау дӕ рхаста ардӕм? Ӕз дӕн Нарты Уырызмӕг. Базӕронд дӕн, мӕ цардӕй сфӕлмӕцыдтӕн ӕмӕ мӕхи доны баппарын кодтон. Ӕххуырстытӕ иу азгъордта ӕлдармӕ ӕмӕ йӕм дзуры: Дӕ фыдӕхӕй фесӕфоныл дӕр дӕхи базонынӕй нырмӕ ӕрцахсынмӕ кӕмӕ бӕлдтӕ, йой ныр бафтыд дӕ къухы Нарты Уырызмӕг. Ӕлдар фӕхъӕр кодта йӕ лӕггадгӕнджытӕм: Ныртӕккӕ йӕ йӕрдӕм куыд ракӕнат ӕфты? Скодтой Уырызмӕджы ӕлдармӕ. Бацин кодта ӕлдар, Уырызмӕг йӕ къухы кӕй бафтыдис, ууыл. Йӕ къухтӕм ын йӕ къӕхтыл стыр къуыдыртӕ бабастой мӕ афтӕмӕй акодтой мӕсыгмӕ. Мӕсыг сӕхгӕдтой, ӕрмӕст ма дзы кӕрдзын кӕцӕй лӕвӕрдтаиккой, ахӕм хуынкъ ныууагътой. Чысыл рӕстӕг рацыди бирӕ рӕстӕг, Хуыцау йеддӕмӕ йӕ чи зоны, фӕлӕ Уырызмӕг бады мӕсыджы. Хъуыды кӕнын байдыдта, уӕдӕ цы бакӕнон ӕмӕ куыд бакӕнон, зӕгъгӕ, ӕмӕ та ӕрхъуыды кодта. Иу бон куы уыд, уӕд та йын кӕрдзын балӕвӕрдтой ӕмӕ кӕрдзындзаумӕ дзуры. Уӕлдӕр цӕйдылы у, йӕм мӕсыджы амӕлдзынӕн, Иомӕ йыл цы бафтдзӕнис, уый бӕсты ахӕсты дӕргъ ӕркурӕд. Кӕрдзындзау бацыд Илдармӕ ӕмӕ зӕгъы: Дӕ фыдӕхӕй фесӕфон нӕ хорз, Илдар, нӕ ахст лӕг диссӕгтӕ дзуры. Уӕлдӕр, зӕгъы, цӕйдылы у, Ӕз, зӕгъы, гъема мӕлдзынӕн, иомӕй йыл цы бафтдзӕни, фӕлтау, зӕгъы, ахӕсты аргъ ӕркурӕд. Ацӕут, йӕ къуыдыртӕ йын рафтаут ӕмӕ ардӕм ракӕнут, радзырдта ӕлдар. Ацыдысты лӕггадгӕнджытӕ Уырызмӕджы къухтӕ ӕмӕ къӕхтӕй къуыдыртӕ рафтыдтой ӕмӕ ӕлдармӕ бакодтой. Ӕ Нарты Уырызмӕг, сӕ мын бафиддзынӕ хӕсдаргъмӕ, куы ницы дӕм ис уӕд фӕрсы ӕлдар. Мӕ бинонтӕ мӕ мӕ хъӕу куы базоной, сӕ хистӕр удӕгас у ӕмӕ ахӕст ис уый, уӕд сӕ фӕллойы лӕппын дӕр нӕ бацауӕрддзысты. Мӕхи бирӕ фӕллойы цӕуылнӕ аххӕссой, ӕртӕ ахӕм мӕ хъӕу ратдзысты. Уӕддӕр мын цы бафидинаг дӕ? фӕрсы та ӕлдар. Кӕд мӕ фидтӕн дӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуа, уӕд дын куыннӕ бафиддзынӕн. Сӕдӕ-сӕдӕ иу сион галтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ дысионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ ӕртӕ сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ цыппар сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ та фӕдсионтӕ. Ӕлдарӕн ӕхсызгон куыннӕ уыдаид. Арвит уӕдӕ дӕ хъӕумӕ, загъта Уырызмӕгӕн. Уӕдӕ мын иу саухилмӕ иу бурхил лӕг ратт, мӕ дзырд мын чи фӕхӕццӕ кӕна Нарты хъӕумӕ ӕмӕ дзы Нардӕн фӕндаг чи бацамонай, ахӕмтӕ, загъта Уырызмӕг. Ӕлдар арвыста ӕмӕ йын ӕрбакодтой дыууӕ лӕджы. Сӕ иу уыди саухил, иннӕ бурхил. Бацамыдта Йодонӕн Уырызмӕг фӕндаг Нарты бӕстӕм ӕмӕ сын загъта: Ацӕут ӕмӕ зӕгъут Нартӕн, Уырызмӕг Сау денджызы ӕлдары къухты бахауд, ӕмӕ йын рарвитут ахӕстаргъ. Сӕдӕ-сӕдӕ иу сионгалтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ дысионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ ӕртӕ сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ цыппар сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ та фӕндсионтӕ. Сау галы ӕмӕ сын бургалы сӕ разӕй скӕнут фӕндагамонӕг, кӕд уын раст фӕндагыл нӕ цӕуой, уӕд-иу сау галы сӕр ракӕнут ӕмӕ уӕ бургалы фцӕджы бафтаут, ӕмӕ уын хьой уӕд фӕндагыл цӕудзӕни раст. Сау хил ӕмӕ бурхил лӕг араст сты Нарты бӕсты. Бирӕ фӕцыдысты, чысыл фӕцыдысты Хуыцауйӕдты мӕ чи зоны, фӕлӕ-иу изӕрыгон бахӕццӕ сты Нартмӕ. Нарт бадынц ныхас. Уӕ зӕр хорз уӕд, загътой бӕлццӕттӕ. Хорзӕй цӕрӕд хорзуӕзджытӕ, загътой Нарт. Сӕ хур цы къӕвда ӕрхаста, ацы бӕстаг куы нӕ стут, уӕд. Хӕуӕрмбӕх ӕрӕм хорз адӕм загътой уазджытӕ. Мах стӕм Сау денджызы ӕлдары бӕстаг. Нарты Уырызмӕг бахаудис не лдары къухты, ӕлдар дзы рцагуырдта ахӕстаргъ. Уырызмӕг сразы ис ӕмӕ нӕ рарвыста йӕрдӕм ахӕстаргъмӕ. Нарт куы фехъуыстой, Уырызмӕг ӕгас у, зӕгъгӕ, уый, уӕд сынтӕг ӕхсызгон куыннӕ уыди, ӕмӕ фӕрсынц уазджыты. Хӕуӕрын бӕх ӕрӕм хорз уазджытӕ цы фидтӕн ӕрцагуырдта уӕлдӕр Уырызмӕгӕй. Уазджытӕ загътой: Уырызмӕг нын загъта: «Рарвитут мын ахӕстаргъ, сӕдӕ-сӕдӕ-иу сион галтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ дысионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ ӕртӕ сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ цыппар сионтӕ, сӕдӕ-сӕдӕ та фондз сионтӕ». Ноджыдӕр ма нын загъта: сау галы ӕмӕ-иу сын бургалы сӕ разӕй скӕнут фӕндагамонӕг, ӕмӕ уын фӕндагыл раст куы нӕ цӕуой, уӕд-иу сау галы сӕр ракӕнут ӕмӕ-иу ӕй бургалы фцӕджы бафтаут, ӕмӕ уын хьой уӕд фӕндаг раст амондзӕни. Нарт уазджытӕ акодтой ӕхсӕвйуат кӕнынмӕ. Сӕ хуыддӕг тӕрхон кӕнын байдыдтой. Галтӕн сӕ иу сыкъатӕ ракӕндзыстӕм ӕмӕ йӕ афтӕмӕй хойбӕрц иусион галтӕ ссардзыстӕм. Дысионтыл дзырд нӕй, фӕлӕ ӕртӕсионтӕ, цыппарсионтӕ, фӕнссионтӕ та кӕм ссарӕм, ахӕм галты кой куы никуы фехъуыстам, уӕд. Маст кӕнын байдыдтой, катай бадыдысты. Куы ницы фӕрӕзардтой, уӕд сфӕнд кодтой Сатанайы бафӕрсын. Бацыдысты ӕмӕ йын загътой. Уырызмӕг нӕм Сау денджызы лдары бӕстӕй рывста ахызта аргъмӕ. Иусион галтӕм, дысионтӕм, ӕртӕсионтӕм, цыппарсионтӕм мӕ фӕнсионтӕм. Ай-иу сион галты ма ссардзыстӕм, ды сионтӕн сӕ иугай сыкъатӕ акъуырдзыстӕм хӕ фтымӕй. Ды сионтӕ нӕм ис, фӕлӕ ӕртӕ сионты, цыппар сионтӕ ӕмӕ фӕндз сионтӕ та кӕцӕй ӕрхӕссӕм, ахӕм галты кой хъусгӕ дӕр куы нӕ фӕкодтам, уӕд. Сатана бамбӕрста, хъуыддаг цӕй мидӕг ис, уый, йӕ дзыхы дзаг ныххудтис ӕмӕ сын зӕгъы: — Уыцы зӕронд лӕг уын куы нӕ уа. уӕд фесӕфдзыстут. Кӕмдӕр та уын ссардта нӕ хӕрдбӕстӕ ӕмӕ уӕ хоны хьой хӕрынмӕ. Иу сион галтӕ хоны фистӕг ӕфсад, дысион галтӕ бӕхджын ӕфсад, ӕртӕ сион ӕрстджын ӕфсад, цыппар сионтӕ ӕзгъӕрджын ӕфсад, фӕндз сионтӕ та алцыппӕт хӕцӕнгӕрзтӕй ӕххӕст ӕфсад. Ӕмодӕ сау галы сӕр ракӕнут ӕмӕ йӕ бургалы фцӕджы бафтауут, зӕгъы Хьойтӕ цы у фӕрсынц ӕй адӕм. Уый та амоны уый, ӕмӕ фсадӕй куы ацӕуат, уӕд сау хиллӕг ӕмӕ бурхиллӕджы разӕй скӕндзыстут, цӕмӕй уын фӕндаг амоной. Уыйбӕрц ӕфсад куы феной Федон, уӕд уын фӕндагыл раст нал цӕудзысты, ракӕ-бакӕ кӕндзысты ӕмӕ уӕд сау хид лӕджы сӕр ралыг кӕнут ӕмӕ уӕ бурхилы фцӕджы бафтаут, ӕмӕ уын хьой уӕд фӕндагыл раст цӕудзӕн. Уӕд Нарты фӕсивӕд ныххӕррӕтт кодтой ӕмӕ ӕртӕ бонмӕ ӕфсад ӕсцӕттӕ кодтой. Саухил ӕмӕ Бурхил сӕ разӕй акодтой ӕмӕ араст сты Сау денджызы лдар бӕстӕм. Дзӕвгар куы ауадысты, уӕд Саухил ӕмӕ Бурхил загътой: «Адон хинӕйдзаг ӕфсад сты, зӕгъгӕ, ӕмӕ сын фӕндаг раст нал амыдтой. Куы-иу чердӕм ацыдысты, куы чердӕм. Нарты фсад сау хиллӕджы сӕр ралыг кодтой ӕмӕ йӕ бурхилы фцӕджы бафтыдтой. Бурхил дӕр уӕд йӕхицӕн марынӕй фӕтарст ӕмӕ раст цӕуыныл ныллӕууыди. Уырызмӕг зыдта нарты фсӕдтӕн сӕ ныццӕуынафон, ӕмӕ иу бон куы уыд, уӕд загъта ӕлдарӕн: Цом ма мӕсыджы сӕрӕй акӕсӕм, кӕд, мыййаг, ӕрбазындысты дӕ фос. Схызтысты мӕсыджы сӕрмӕ ӕмӕ кӕсынц уырдыгӕй. Быдыры кӕрон дардӕй ӕрбазындис сауындӕрг. Уырызмӕг базыдта, Нарт кӕй ӕрхӕццӕ сты, уый, ӕмӕ дзуры лдармӕ. Гье-гье, дӕлӕ дын ахӕсты дӕргъ ӕрбаскъӕрынц, фӕлӕ дӕ къухы цыдӕриддӕр адӕм исчодон куыд арвитай сӕ размӕ, афтӕ. ӕрмӕст хӕцӕнгарз мачи ахӕссӕд йемӕ. Ӕндӕра Гьодон хӕхымы знӕт фосы мыггаг сты, ӕмӕ куыддӕриддӕр феной хӕцӕнгарз, Кӕфты ныппырх уыдзысты ӕмӕ фӕлидздзысты, фӕйнӕрдӕм дӕ къухы дзы иу дӕр нал бафтдзӕнис, ӕмӕ уӕдӕ ӕз аххосджын нӕ уыдзынӕн. Ӕлдар арвыста нарты фсӕдты размӕ цыдӕриддӕр ӕмӕ адӕм уыдис йодон, ӕмӕ сын загъта: «Чидӕриддӕр уӕ йемӕ уисы мӕ лӕдзӕджы йеддӕмӕ ӕндӕр исты ахӕсса, йодон ныццӕгъддзынӕн». Ӕлдары адӕм Нарты фсӕдтӕм куы бахӕццӕ сты мӕ сӕ куы ауыдтой, уӕд хорзӕх нал фесты. Нарты фсӕдтӕ сӕ цӕгъдын байдыдтой ӕмӕ сӕ сӕрмӕ рыг мигъау сбадти. Ӕлдары мӕ Уырызмӕг кӕсынц мӕсыджы сӕрӕй. Ӕмӕ ӕлдар фӕрсы Уырызмӕджы: Уартӕ ёй фӕздӕджы хуызӕн куы уӕд уый цы уа? Уӕззау фосы ӕрцӕуынц, ӕмӕ уый сӕ комы тӕф ӕмӕ сӕ къӕхты рыг у. Ӕмӕ дзы хӕсты хъӕры хуызӕн куы цӕуы, уӕд уый та цы у? фӕрсыд ӕлдар. Уӕззау фос сты, ӕмӕ уый сӕ къӕхты хъӕр у, загъта йын Уырызмӕг дӕр. Нарты фсӕдтӕ Ёмӕлдары адӕмы сухы цагъд ныккодтой. Уырызмӕг уый куы базыдта, ӕлдары адӕм фӕцагъдысты, зӕгъгӕ, уӕд ӕлдарӕн йе хсӕрфарс иу цъыкк нылласта ӕмӕ йын загъта: «Ды Уырызмӕджы марынмӕ хъавыдтӕ, акӕс-ма, дӕлӕ де фсадмӕ, ём дын сӕ куиты цагъд ныккӕнын кодтон». Йӕхӕдӕг ын йӕ къабазыл фӕхӕцыдис ӕмӕ разыввытт кодта мӕсыджы сӕрӕй. Нарты ӕфсӕдтӕ бацыдысты ӕмӕ Уырызмӕджы куы федтой, уӕд ыл тынг фӕцин кодтой. Уырызмӕг сын загъта: Мӕ зӕронд сӕр уын куы нӕ уа, уӕд уӕ халон йӕ ахстонмӕ фӕхӕсдзӕни. Цыдӕриддӕр Сау денджызы ӕлдар бӕстӕйы фос ссардтой, Хёдон раскъӕрдтой, йӕ фӕллой ниууылдӕр рахастой ӕмӕ рцыдысты фӕстӕмӕ Нартмӕ. Цы фӕллой рахастой, уый иууылдӕр байуӕрстой ӕртӕ Нартыл. Иу адӕймаджы дӕр дзы ӕнӕхай нӕ ныууагътой. Фосӕй та афӕдзӕй-афӕдзмӕ фӕкодтой номы куывдтӕ ӕмӕ номы хӕрнӕджытӕ.